Wel, falle na, achos dyn ni'n ôl eto gyda TikToks gorau Cymru. Rhan dau. Siarad am New Year, New Me. Os y'ch chi yn neud adduniad blwyddyn newydd, beth am i chi benderfynu taw'ch adduniad chi fydd i danysgrifio i Pop Tee? Syniad arbennig. Dyna ddigon o wafflo. Gad ni fynd mewn i'r fideo. Connie off dy'r tiktok cyntaf. Pause and duet cause we're gonna try some Welsh town names. Starting easy working our way up, number one. Cefn Mawr. T'mod be?
Ma' fe'n atha da. Ma' well na rai bobl yng Nghymru yn gweud. Enw'r lle yma.
Dolgellau. Llanwrtyd Wells. Sa'n chwerthin arno fe achos fi'n licio'r ymdrech ma fe'n roi mewn ond ma'r acen yn itha funny, come on.
Ystradgynllais. Ww. Rws Llaner Crigog. So how do you do? T'mo be, rhoi deg allan o ddeg i'r TikTok yna achos yr ymdrech ma'r boi yn 'di roi mewn. Ma fe'n dod o America? A odd e'n dda? Obviously ma Cymru yn myn yn viral. Enw'r TikTok nesa yw School trips we all had when we were in Primary school. Dwi'n, dwi'n erfyn gweld lot o o Langrannog neu Glanllyn os chi'n dod o'r gogs. Gewn ni weld. Hwn atgoffa fi o'r fideo gynta. Chi'n gwbod, os yw sosban fach yn dod arno, mae'n mynd i fod yn TikTok da iawn. Sosban fach yn beri ar y tân, sosban. Techniquest. Pan chi'n mynd i Techniquest byddech chi jyst yn

yn gelwydd. Dw i wedi siomi tymor bach achos does 'na ddim sôn am Langrannog. Oedd Langrannog yn elfen pwysig iawn o blentyndod pawb oedd yn dod o Gymru. Chwech allan o ddeg i'r TikTok yna. Nawr, y TikTok nesa. Disclaimer, Os y'ch chi'n athro neu athrawes Gymraeg, Switshwch off nawr achos dwi'n credu bod y TikTok yma yn cymryd y mic mas o chi. Bore da pawb, heddiw dyn ni'n astudio 1632 o gerddi ar gyfer yr arholiad. Dyna sut oedd y cwrs TGAU a Lefel A Cymraeg yn teimlo. Loads a loads a loads o gerddi i chi. A, merched, Pam dach chi'n siarad Saesneg? Pa iaith ni'n siarad yn yr ysgol 'ma? Cymraeg yw iaith y daith. Cymraeg yw iaith y daith. Classic athrawes neu athro Cymraeg. Heddiw ni'n gwylio Tŷ Llian Wen. Heddiw ni'n gwylio Hedd Wyn. Heddiw ni'n gwylio Mynydd y Grug. Heddiw. Fi'n credu bod pawb sydd erioed 'di neud Cymraeg, sdim ots pa oedran 'dyn nhw, ma' nhw gyd yn gwbod neu wedi gwylio o leia un o'r ffilmiau yna. Mae 'di gorfod. Yy, Siwan, pam wyt ti heb dysgu'r geiriau ar gyfer y llefaru, mae'r Steddfod wythnos nesaf! Am, ar, at, dros, drwy. Dyna un peth sydd wastod yn annoio fi, yw fod pawb yn dysgu am, ar, at, dan, dros, drwy.

yn neis. Nawr, pwy sy eisiau dysgu am gynghanedd? Dafydd Iwan. Eich gwaith cartref heno yw gwylio pob pennod C'momid Field. C'momid Field. Fi'n credu bod y pobl o'r gogledd obsesiwn 'da C'momid Field. Ddim cymaint lawr y de. Wyth allan o ddeg i'r TikTok yna. Tatws, tatŵs, chi gallu gweld. Dyw popty ping ddim yn meddwl microwave. Microdon yw'r gair iawn. Ond fydden ni dal yn rhoi saith allan o ddeg i'r TikTok yna achos

yw brenin TikTok. Mae pob fideo fi 'di gweld yn ddoniol iawn. Dyna ni am y TikToks heddi. Un peth fi wedi bod bach yn siomedig yw bod 'na ddim cymaint o Dafydd Iwan, dim digon o Picker a Man. Gobeithio y tro nesa fydd Popty Ping wedi diflannu. Gobeithio wnaethoch chi fwynhau gweld TikToks gorau Cymru. Rhowch wybod yn y sylwadau isod Pa fath o TikToks, pa fath o fideos, pa fath o trends i chi moyn i fi i weld y flwyddyn yma? Cofiwch i danysgrifio i Pop Tee i gadw up to date gyda be ni'n wneud y flwyddyn yma, a chofiwch hefyd i hoffi'r fideo isod. Tan y tro nesa', tara!